Bɛ ku tooi paai ti kpamba maa ni bɛ yɛli ti kpamba maa din tuui bɛ gba. Amaa a yi yɛli li ka bɛ doli conversation maa ka sokam yɛr o dini ka sokam disagree ma ni sabi maa ka sokam ni saɣi ti ma, a baŋ lala? Ɛhɛɛn. Hal shɛb yɛla gba kpe ninsalitali ni, but it's ok if I'm able to criticize a president, why why why won't any other be person be able to criticize me? Amaa man man bi tu president ni o nyɛla ŋ-ŋɔ o nyɛla ŋ-ŋɔ o nyɛla ŋ-ŋɔ. N yɛrila o. yɛtɔɣ shɛŋa o ni niŋ niŋ ni niŋ ka di ti chɛ ka lala yɛtɔɣanim maa zuɣu ka ti lu. To di zuɣu conversation ŋɔ maa tam kam zaaha ti ma kaman first time m-bɔŋɔ ka n initiate-ri lala discussion. Afa so be Bhati party ŋɔ ni ka bɛ booni o Gabi.
Lala afa maa bɛ yɛliya bɛ yɛliya ni ŋuni n-nyɛ Ghana prime minister, unelected prime minister. Niriba pam zaa n-ti ni o mali yaai government ŋɔ ni pam. A baŋ lala ni a yi tili n-do gavumenti ŋɔ puuni, a yi gbubi tuun shɛli gavumenti maa bɛ ni tooi kara. A teeya ni o daa ti yina n daa ti paati nima ni Ghana nim ni daa yɛli ni Akuffo Addo niŋ reshuffle ka Akuffo Addo zaɣisi. Gavi maa daa ti yina n-ti tu Ghanaians ka n sabi social media zuɣu n yɛli ni kaman ni di ŋmanila kaman Akuffo Addo yi niŋ reshuffle maa, Ukraine Russia war maa yɛn chami bee CD maa di yɛn kabimi kirikirikiri n-ti gbaai dollar maa. Mm. In my view, I thought that it was the most stupid statement to make. Mm. So publicly, maa daa nyɛli, yeah. publicly, in mm. Facebook zuɣu, ka yina nti yɛlo a ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa yɛtɔɣ yoli ka a yɛri ŋɔ maa A ni paai paai di shɛli ŋɔ maa, di bi turi ni a yɛrila a yɛltɔɣa. Ɛhɛn, because a, a, a ŋahibu so ŋun nyɛ President ka a wield a maŋ ginda m-mali authority n-niŋdi a yubu ŋɔ maa, Ghana nim n-vote o ka o ti nyɛ President maa. Di di zuɣu a yi bɔri ni ti party ŋɔ maa mali nyɛvili n-ti o di election, lala a yɛltɔɣa nim maa nyin chɛli li yɛligu. N daa yɛli li naai, n daa nyɛ calls pam, bɛn kari a tuma ni, bɛ niŋma, eh, no, no, no, no, ma ŋuna, a kari ma tuma ni, a ku yɛli ma nyin n-appoint ma, Akufu Addo n-appointer a. Ghana law wuhimi ni ŋuni appointira Ghana law disappointira di zuɣu o appointment ti disappointment ma man kurila m-baagi ŋmaligi Okay. To amaa so n-ka paati ŋɔ ni n-yɛn tooi niŋ yɛltɔɣa paati ŋɔ puuni ka ti che o ni o cham lala. Musa Sutu yɛn niŋ binshɛɣu din bi tu di simsi ni so yɛli a ni niŋ yɛltɔɣ shɛli maa di bi niŋ. President yɛn niŋ binshɛɣu din bi tu di simsi ni bi yɛl o. Vice President yɛn niŋ binshɛɣu din bi tu di Lala ka bi gbubi paati because paati ŋɔ maa so m-bi su paati zaaha collectively n-su paati maa. So n ka paati ŋɔ ni n suli nyaŋ so n di nyami saha ka a niŋ at a time shɛli a ni be position shɛli maa ka di nyɛla paati maa n elevate a paati maa n zaŋ a duhi lala position maa amaa so so bi su paati maa nyaŋ so so yɛtɔɣa shɛŋa man ni yɛli maa zaa n believe mi lala yɛtɔɣa nim maa yɛmaŋli n nyɛli. Ok a yɛtɔɣa shɛŋa n yɛli maa puuni luɣi shɛli polo beni ka a yɛli kom ni laati di laɣiri bee di, di pahibu, di, di dabu ni di binshɛɣu kam pahibu yɛtɔɣa in election year. That one eh, ni tooi teegi ni kama hali in the heat of the campaign a daa yina ti sabili ka n wuhi ni ka dama di at this period di bi tu ni laa bini n niŋda eh, ka ti na elections ŋɔ ka a sabili. But 90 MPs yɛtɔɣa shɛli a ni sabi ŋɔ bɛ ni daa yina ti against the finance minister ni president yihimu eh, saha shɛli bin piigo eh, o ni daa na kuli chɛ ka o nyɛ finance minister ŋɔ maa so niriba lahi sabiya ka yɛra 90 mps ŋɔ maa ni daa yina ŋɔ maa you didn't join them why, why, is, why now ka chɛ yeah, I'm not a, man pa mp yes but you are a stalwart in the party a daa yina ti n zaŋ a gba yɛtɔɣa pahi 90 mps ŋɔ maa zuɣu di pa shɛli di daa na pahi some weight no man pa mp hmm. people should not get things right Man ni ti fiili ni binshɛɣu maa can of oriata ŋɔ in private like you said maa as campaign maa ni goir on maa in private sokam zaŋ ha make ro submission din din tu ni o bi make li ti ninvuɣu shɛba ban ni wum n zaŋ yɛtɔɣa maa chaŋ kpambi maa sani ka bi ti dee tum tuma amaa ninety MPs maa man pa MP Di mi ni daa yina ŋɔ maa, di daa nyɛla yɛtɔɣ shɛli ban ni fiili and in fact ka bɛ kɔŋko gba the whole Ghana felt that at the time shɛli Ken Ofori-Atta ni daa nyɛ finance minister maa o daa lan ka use ti tiŋgbɔŋ maa, o mi daa lan ka use ti ti party maa ka di chɛ ka ti economy maa ni ti laɣiri laasabu laɣisabu ka di niŋ gbasaa ka bɛ yina. Ban mi lala MP nim ŋɔ maa pa ni n gili niŋ campaign nima because Akuffo-Addo ka luɣili kam ka a daa be. O ni daa gindi 275 constituencies maa zaa, o daa chaŋ constituency ni o daa naan ku tooi chaŋ communities paai dibayi bee dibata bee dibanahi. MPs nim ŋɔ maa n-gili luɣili kam zaa ha nti maximize votes maa ka bɛ piiga President maa. So di daa tu ni President respect ba. A baŋ lala bee? O ni bɔri binshɛɣu maa ka o niŋ li. Tɔ amaa o daa lihimi ni ŋun cousin m-bala ni o ku tooi kara. Ka at that time maa the President maŋmaŋ O maŋmaŋ daa mi ni kaman o ni gbibi o kazi ŋɔ maa shɛm maa, di saɣindila paati maa yoli ka sokam zaa ha nyɛ nyɔni, ka bɛ yɛl a taɣim o, taɣim o, ka a zaɣisi ni a tiɣ o, ka chɛ ka o beni hali hal ti boli MPnim maa na ti yɛl ba ni kaman a ni tiɣ o, amaa IMF bɛ negotiation maa din na pahi shɛli ŋɔ maa a yi tiɣ o, di pala binshɛɣu din viɛla. Dinzuɣu bɛ chɛ ka lala first half of negotiation ŋɔ maa ka di naai ka a tiɣ o, ka bɛ saɣiti ka di naai ka a bi tiɣ o. To nimaani maa president daa niŋla very dishonest to the to the MPs and that was very very bad. To di zuɣu Ken Ofori-Atta o contribute ya immensely to problem shɛli tin zaŋ tin tin zaŋ ti maŋ chaŋ ti niŋ ŋɔ. Finance minister kuro. Kula finance minister kuro Ken Ofori-Atta. Ɛhɛɛn o o biɛhigu niŋ o ni daa gbubi finance ministry maa shɛm maa di daa bi ŋmani kamani ŋun nyɛla politician gba di daa ŋmanila kamani o family property nyɛli ka o gbubili nyɛma forestry youth in afforestation forestry commission ka ti ku doli ni bi ti yom ti niriba ŋɔ ka o zaɣisi o bi yo school feeding o bi yora napco o bi yɔra. Ŋɔ nim ŋɔ zaaha ŋun mi tiri a niŋli mi ni ti create opportunities for our people and the rest of Ghanaians. Ka lala binyahiri maa ninsali ni tooi tumdi tuma ka bɛ bi yɔr o. In fact, bɛ bi yɔr NABCO nim ŋɔ hali n-ti lan cancel program maa. Ka lala NABCO nim ŋɔ maa ka bɛ samli doli ti. Before ka ti niŋ election ŋɔ, NABCO nim ŋɔ maa daa pahila ninvuɣ shɛba ban yɛri yɛtɔɣ shɛŋa ka di ka di nyɛla campaign ka bɛ niŋdi maa against NPP just because bɛ samli bɛ ka. In fact, lala liɣiri maa ti na bi yɔ li naai. Forestry bɛ liɣiri nɛma forest most of the forest three eh, eh, eh, ban be youth in afforestation maa mm. most of them are NPP polling station executives a baŋ lala mm -hmm. ka ka ka bɛ kuli doli ya yom ya liɣiri ka laɣa shɛli mi nyɛli because the monthly monthly allowance of 400 Ghana cedis nyɛli ka yi gbubi liɣiri maa ka bi yɔra kama bɛ baŋ yɛltɔɣa shɛli din niŋ maa because nyin kɛndofori atama a bi yi chaŋ shɛli polo ti tumdi tuma ka bi yɔro ansaɣi Ka bihi ŋɔ beni tumdi tuma ŋɔ ka bɛ yɔri ba di mini ti paai six months, four months ka bɛ yɔ ba. Is that how to a yɛn running government ka basic things in the government ka di kuli nyɛla kaman lala basic things maa a ku tooi niŋ li then of course the government has become so useless so no wonder election shɛŋa ti ni niŋdi ŋɔ maa is a reflection of bɛn daa gbubi government maa shɛm. Ɛhɛ! To di zuɣu n-daa chɛ ka n daa yina ti yɛli ni kaman lala yɛtɔɣanim ŋɔ maa zaaha di daa pahiya ka niriba maa vooti ti kaman ka bɛ vooti ti maa. A yi wumdi, a yi wumdi yɛtɔɣ shɛŋa kaman ɛhɛ o yuli maa, Nana, Nana Akumiya, o daa be TV zuɣu yɛri ni kaman ni, Oh, ni di bi niŋ, ni John Mahama di maa, di bi niŋ significant. ni because ni ti niriba n daa bi yina ti vote. Zala ʒi shɛŋa bɛ forced mi ni bɛ kpuɣi laa binyɛra. Initially a ni initial comments nyɛla wula zaŋ chaŋ laa niŋsim shɛli din niŋdi ti tingbani ŋɔ ni maa? Din biɛɣu zaa n bala. Silimiinsi bɔŋɔ di undermineri la ti values ni ti democracy. Maana ti ni gbaai ni ti government yɛn nyɛla piibu piibu government ka jilima be di puuni ka ti chani maa. Yɛltɔɣa shɛŋa bɛ ni niŋdi maa zaa ha di muɣisiri li mi ka saɣindi li. To amaa din lee nyɛ shɛm nyɛmi, NPP m-be Government puuni ka ti mali President ka mali National Security m-mali IGP ka mali Defence Minister. So ba ni to ni bɛ make sure ka lala bini maa stopi. The President o malila responsibility to issue a public statement ka di kuli nyɛla kaman o yɛlila yɛltɔɣa ka yɛltɔɣa maa mali yaa ka o direct o ministers ka bɛ make sure ka lala bini maa otherwise di ŋmanila kaman there's a political vacuum ka di ŋmanila kaman ti ni kpalim ʒi tam shɛli ŋɔ so bi gbubi Ghana meanwhile ti ni ti party maa n na be government puuni di pala bɛ ti gazette la results maa electoral commission nim gazette la results maa ka bɛ hand over Tinim na be government puuni binshɛɣu kam tin kpalim ʒi tam shɛli ŋɔ tinim na ma niriba pam zami ni ni NDC n di NDC diya amaa Ghana law bi wuhi ni bani n be government puuni NPP n na be government ni so from now until the 7th of January binshɛɣu yi niŋdi tingban ŋɔ ni zaa ha The NPP government and Akufo-Addo be held responsible to di zuɣu yɛltɔɣa shɛŋa din niŋdi ka bi chɛ ka bɛ niŋdi li ŋɔ maa bin biɛɣu zaa m-bala. Di simsi ni gavumenti yiɣisi zani n-stop li. NDC nima di tu ni bɛ gba yɛli bɛ niriba din dee nyɛla shɛba m-be gbunni n-chɛ ka bɛ niŋdi lala yɛltɔɣanim ŋɔ maa zaa bin biɛɣu zaa m-bala. Di pala binshɛɣu din viɛla. Di saɣimla Ghana yuli because kana ti ni paai paari shɛli ŋɔ maa ti paaya ka tinduyanim saɣiti. ni democracy shɛli tin saɣi ni ti niŋ ŋɔ maa ni ti gbubi li viɛnyɛliŋga. Okay. Di zuɣu n ku make la direct personal appeal to the president ti bi ti ti na bi wum ti na bi wum ka o make direct statement ka di mali yaa din ni tooi n direct o national security minister o o o defence minister ni o interior minister ni yɛltɔɣa shɛŋa din niŋdi ŋɔ maa bi stop m li. Di ni nyaɣisim eh, Chief Unfortunately, a ni daa tɛhiri ni elections maa ni chaŋ shɛm, a ni ni daa tiɣi Doctor Bahmoud Bawumia shɛm, ka a yɛli ni Ghana nima di baa bahindi Dagbaŋ nim zaasa bi vote-m Doctor Mahmoud Bawumia based on a ni ni tiɣi o credentials ni o baŋsim o ni ni tooi gbubi tiŋgbani ŋɔ maa shɛm. Piibu piibu maa ti ni daa niŋli Anashaara goli December dabawɔbu poindali maa, di daa bi chaŋ a ni bɔri li shɛm maa. Di daa bi chaŋ yi wɔbigu paati ni bɔri li shɛm maa. Ghana nim daa yina ti tɔɣisi different language n yɛli ni former President John Dramani Mahama ka bi bɔra. Are you disappointed? Ah, ma man di pun yɛla ma niŋla disappointed, ka Doctor Bawumia niŋ disappointed. ka ti party maa supporters zaaha niŋ disappointed because decision maa silimiinsi boonimi it was an obliteration di ŋmanila kaman bɛ ni yi sabi binshɛɣu pa blackboard zuɣu ka ti chɛ kana ti zaŋ duster nyahi di zaa la. Lala dibu ka NDC di ti maa oo ka vi bihi ka bɛ dihi ti party maa. Lala dibu maa na ʒe n-niŋ Ghana ŋɔ di zuɣu toole nyɛla ni niŋ disappointed di zuɣu a question maa di answer nyɛmi ee n niŋ disappointed. Ok
a yina ti sabi n sabi about dibu maa din che ka a dibu maa ni bi niŋ a nyaɣisim shem ka a gbaagi Akufuado gomnanti ŋɔ maa viɛnyɛlinga a gbaali paai kobli ni o nuu pahi Binyɛri shɛŋa din chɛ ka gomnanti ŋɔ maa, Dr Mahmoud Bawumia n-ti pahi a paati ka di bi nyɛ nasara shɛŋa din nyɛ ni vi shɛli yi ni di ŋɔ maa. Daliri din ka a yina ti sabili a sabbu maa, di di bi tu ni a fo.
Mani ninsal yi fo ŋɔ ŋuna ti a maa, a gba bi wuhi ni a bɔri ti paati maa ka bɔri tiŋgbani maa tooni chandi binshɛɣu yi be. Di bi tu ni fo. So bi tu ni o fo.
N tooi wumya ka bi tooi yɛra, kpam bi tooi yɛra ni ni ti stop pointing fingers at each other, ni ka stop blame games. Lala yɛltɔɣa ŋɔ maa, we shouldn't encourage it in a democracy. Democracy is all about conversation. Yɛltɔɣa yi niŋ ka a feel ni kamani yɛltɔɣa shɛli din niŋ maa di bi niŋ right, di bi tu ni a chɛla a suhu ni. Nyin dee baŋ ni a yɛltɔɣa maa dibiya n-tu so di bi yɛn kpe so ninsal kali ni, ka di kul nyɛla a yɛn yɛlila yɛtɔɣa maa ni biɛhigu mali di ka di ka soli ni so yɛli naɣiri yɛlila a yɛtɔɣa maa because ti adopt la democracy ka military regime puuni ka soojanim n-gbubi ti. Tinim adopt democracy m-piiri ti leaders. So yɛtɔɣa yi niŋ a party puuni bee tiŋgbani maa puuni, bole yi chɛ ka ti opposition criticises government publicly? Ka o lee che ka government yi niŋ binshɛɣu ka opposition ka ti yɛrili publicly because ti feel mi ni kaman lala ti encourage lala samban ni yɛltɔɣa yɛlibu ŋɔ maa di chani mi ka sokam zaa ha niŋ encourage ka join conversation maa so it was proper that kaman take lala decision maa in fact ka n ko n kun take lala decision maa gba din lee niŋ probably ka n nyɛ a leading member of the party zuɣu a yi chaŋ ti platforms nim zuɣu ka chaŋ Facebook zuɣu, you see a number of Ghanaian people ban nyɛ NPP nima ka bɛ gba sabiri yi ba. In fact, n yɛri a ŋɔ, shɛba sabi Gains n gba gba. A understand ya? Yeah. Tɔ di zuɣu democracy ni nyɛ shɛm n bala. Di zuɣu ka n yina publicly n ti yɛri Ghanaians ka yɛri NPP nima man tɛha puuni binshɛɣu din chɛ ka ti lu m bɔŋɔ.
Chief, uh, eh, eh, democracy kaman kuli ŋmaa di daanfuuni shɛm maa. Democracy wuhimi ni kadama di a party be nam ni ka binyɛra bi chani viɛnyɛla na ari yɛlli because a ni yɛli yɛtɔɣa shɛŋa ŋɔ maa zaasa eh, so ni yɛla ni kadama di daa tu ni a yɛlli saha shɛli din daa tu ni a yɛlli ni not after election so that eh, sokam zaa ni baŋ ni kadama di no you have the people at heart as who be Ghana nim ni Akufu Addo ni zaŋdi tingbani maa chani shɛm ka a pa sabili zuŋɔ maa ni di daa tu ni a yɛlli saha shɛli din daa tu ni a yɛlli.
Ah ma ma ti zaa ti zaa nyɛla politicians and we're looking for votes. Yɛtɔɣa shɛŋa beni i raniri campaign ka di nyɛla campaign puuni ka i ranira. No a ku tooi yina publicly privately a ni advise like we did. A baŋ lala? Yɛtɔɣa shɛŋa ni yɛri maa zaa privately some leading members of the party ka nyɛ campaign advices mini binyahiri n daa yɛli ba a understand ya bɔ amaa laa time maa ŋuna man bɔrila vote man ku tooi yina publicly ni n ti yɛrila a yɛtɔɣa di time maa ka di discourage ti party nima ka bi feel ni kaman we are not doing the right thing a understand ya so laa yɛtɔɣa maa a yi nyɛ political strategies a bi yɛrila a yɛtɔɣa maa din naaya din naa ŋɔ maa we've got to bring it out Ka discussion maa silimiinsi booni li ka ti widen discussion maa binshɛɣu din yɛn che ka sokam make input because sokam zaaha malila one single vote in fact there is nobody ka ti party ŋɔ ka o niŋ important than any other person ti zaaha malila one single vote tam maa ku yɛn chaŋmi ti vote ka ŋmaligi so bi votiri buyi di zuɣu sokam niŋla important ti party ŋɔ puuni ti yɛn gbubi conversation maa ashilo puuni wula ka laa niriba maa ka bɛ yɛn tooi niŋ join conversation. Ŋun daa bi yɔri maa

ka n daa make kaman bɛ kpaŋ bɛ maŋ ti ni yɛn niŋ election shɛli ŋɔ maa bɛ kpaŋ bɛ maŋ ka bɛ yo NAPCO n yo national service last time maa national service gba tira bela in arrears
so man daa make lala statements maa they will not just listen to you because ti leadership maa shɛŋa beni bɛ bi respect niriba opinions so they feel that oh Musa Superior you are nobody ti zuɣu yaa ti bɛn wumta N daa make last ti yi naai ka a bi tooi niŋ ma ni chaŋ ti yihili n nyari screenshot n send ti a na.
Apart from lala public statement maa, I had contacted a number of very influential people party ŋɔ puuni n yɛli ba lala yɛltɔɣa nim maa. Di zaa shɛli bi tum. To di zuɣu mam mi make statement publicly A baŋ lala boo ka laa Paul bi ka di directed government n advised government ni kaman lala NAPCO maa di tumdi bi yoli. Ok.
Di ni nyaɣisim Chief, a ni yi karim a a a write up shɛli a ni sabi maa, I see that a ni gbaai one policy to the other ka chɛ ka sokam zaa ha baŋ ban karindi a sabbu ŋɔ maa a readers baŋ ni kadama di elections ŋɔ maa ni chaŋ shɛm maa is a verdict on Akufuado, Nana Addo Dankwa Akufuado gomnanti. A chɛ ka sokam zaa baŋ la. But strangely, party a yihi party di puuni ti bi nya n bi nya anything regarding party leadership a yi saying that ban ka taali zaŋ chandi elections ŋɔ maa din bi chaŋ viɛnyɛla maa. N ŋɔ bi mali taali this is my first episode n first sabbu n na bala and I have got about three different n ni yɛn sabila about party ka naan sabi about Doctor Bawumia ni ran o campaign maa shɛm and the people around him in the campaign, di zaa ha n na yɛn sabilimi. So o ni ku yɛri a maa gba, n bela party maa sabbu ni, party maa yɛtɔɣa sabbu ni ka Gob paama kan yiɣisi chani Cape Coast ŋɔ. A baŋ lala? Ɛhɛɛn, tɔ amaa a yi na bɔri ni n yaa ni na pili sabbu shɛm maa, n yɛlimi ni kaman party executive maa, in fact, probably they are the most incompetent group of people ban na mi n leadi party ŋɔ.

A baŋ lala? Hɛɛ a yi mali organisation kamani Tolling Radio if you have a chief executive who is very incompetent it affects everybody in the radio station. A baŋ lala?
So party executive ni national chairman, general secretary, national organiser bɛ zaaha they are the most incompetent group because bɛ ni kuli elect ba hali ni zuŋɔ they are there without a plan they don't do any work bɛ bi niŋdi binshɛɣu to di zuɣu ban yɛtɔɣa gba na n-kana

Chɛ ka ti nya ni neesim nimaani chief Abɔr naa yɛli ni ka dama di party secretary, party general secretary, national organizer bi ka business ni bi joini campaign team, national campaign team. Absolutely.
A daliri nyɛla bɔni? Especially general secretary. Nya maa ti party maa ti malila national executive committee, ka mali national council, ka mali national steering committee. In fact, ka mali National Conference. National Conference maa din ka ti yi laɣindi chani kamani ti yin kana Tamale ka sokam kana constituent ka sokam kana ka ti gbaai la. Okay. Di mi nyɛ the highest decision making body of the party. In the absence of the National Conference maa, National Executive Committee n zan n tum di tuma because di ŋuna once a year ka sometimes twice a year ka ti laɣinda. Amaa National Executive, National Council maa bani n zaya because tam kam bani ni tooi laɣim. National Council maa mi nuu yi National Executive Committee m-paya. National Executive Committee maa nuu yi National Steering Committee m-paya. Now, the National Steering Committee bana n-run, bana n-nyɛ institution shɛli din be party maa n-run the day to day program of the party. Okay.
And they got their powers from the National Executive Committee. Now, ni yi kana shɛŋa ŋɔ zaa, the General Secretary of the party ŋun mi nyɛ lala groups maa zaa ha secretary. Di zuɣu Committee shɛli kam zaa ha, group shɛli kam daa din be party ŋɔ puuni, you are under the National Steering Committee. Okay.
Campaign team wo, bumbo bumbo bumbo, committee shɛli kam din yɛn kpa party ŋɔ puuni, you are supposed to be the under the instruction and the directive of the National Steering Committee. Lala National Steering Committee maa nyini General Secretary ŋɔ nyini n-nyɛ the administrator of the party at the party headquarters. Okay.
To di zuɣu dibila n tuni nyini fighting na chaŋ ti be shɛli polo n serve so bee n nyɛ under somebody. Mm. You are undermining the quality of the role of the general secretary. Mm. A baŋ lala. Mm -hmm. Bi pi campaign team mm -hmm. ka pi o pariansa somebody mm. you defeated in an election. Okay.
In fact, in daa niŋ election lala o pariansa maa ŋuni n daa di last. Mm. ka a defeat o election ka bi piigi o campaign ŋɔ ka nyin chaŋ ti lobby bee wula ka a niŋ hali n ti nyɛ director of operations of a campaign under Opariah Ansah? No, you are general secretary. So nyin n di nyɛm campaign maa bee gbaai binshɛɣu kam zaa they've got to come to the party headquarters and have a conversation ka yi direct campaign maa din tu ni campaign maa chaŋ shɛm. Okay, okay. A ku tooi mali campaign ka fiili di ni kaman you can run the campaign without a party, that is absolutely wrong. Ɛhɛn, tɔ di zuɣu ka ti yɛrim kaman General Secretary, National Chairman because Steering Committee maa niriba bi mi di membership, bɛ ku booni mi Steering Committee, Steering Committee, bɛ bi mi Steering Committee maa it comprises the President, the Vice President in some cases, Chairman of Council of Elders ni uh, majority or minority leader depending time whether ti bela government bee ti kani mm. ka naan che all elected members of their party. It is one of the most powerful organizations in their party. Mm. One example, amaa ka yɛltɔɣa zaa ka bi yɛri samban ni. Mm. One, one example nyɛla yaa. Mm. Doctor Baum yɛn chaŋ Peace FM mm -hmm. n ti diri fiila ka bi boh o kaman ti umiya ni yɛn zaŋla tax shɛli di yuli e-levy ka Doctor Baum yɛri yaa a ah, Kwame di yɛri lala yɛltɔɣa tiŋgbani ŋɔ miya pam fara bɛni pam niriba maa bi ka liɣiri Dinzuɣu ti yi lan zaŋ Iɛb na ŋuna, Bin biɛɣu zaa m-bala din chɛ ka fakar maa ka di kpiɣisi. Dinzuɣu ti ka la ti kila la niya ka o yɛl li ka the whole world wum. Two, three weeks time ka program start ni bɛ zaŋ Iɛb na. Mavi karili m-bala.

hundred percent right. Okay. Eh, because lala e levy ma tin zaŋ niŋɔ ma we are still struggling. In fact, tin daa projected ni tin nyɛ laɣa shɛli, in fact figures ma kan san yɔ, man naa zaŋli wuha, tin daa projected ni tin nyɛ laɣa shɛli, di bi nyɛ lala liɣiri maa. Mm. Ka di lan chɛ ka fakari maa kpaŋsi. In fact, ka e levy maa lan chɛ ka electronic transaction niriba pam lan bɔri ni bɛ niŋdi li. Mm. Eh, because a yi mali liɣiri ka di be a mobile phone ni, tam kam zaa liɣiri maa yihiri mi. Okay.
A baŋla, amaa a yi gbibila a surigu ni a ku bɔri a tɛhinsiri ka a yihi a tɛhinsiri n-chaŋ ti daanya n-da binshɛɣu, amaa a zaŋ tɛhinsiri chaŋ ti da binshɛɣu ka di be e-levy maa puuni, bɛ yɛn deei la MTN bee Vodanim bee service providers maa, bɛ yɛn deei la bɛ charges ka gɔvimɛnti lan tax a. Bɔ lee chɛ ka a ti Dɔkta Bawumia yɛli ni o kana o yihi li, ka John Mahama gba daa yɛli ni o kana o yihi li. Hmm. Because bɛ zaa daa lee lihimi ka di ti nyɛ a tax shɛli a din nyɛ draconian tax. Lala tax ŋɔ maa di ka bukaata di ku tooi sɔŋ tiŋgbani maa. Mhm. So one example m-bala. A yi respectiri nira ka a mi ni o beni ka a tɛhiri ni kaman a ku undermine o hal o yɛlla a yɛtɔɣa pam hal i yi di bɔri ni yi niŋ li gba di ni tu ni yi take i time. Hmm. So lala binyɛhiri ŋɔ maa zaa they are other things. ka di nyɛla kaman tingbani ŋɔ dii pala ninvuɣ shɛb ban nyɛ close family members to Akufo-Addo. Shɛb beni pa, they are unelected, they are not members of parliament, they are not cabinet ministers, ka di nyɛla biɛɣu yi ni bani n-direct the affairs of this country. Lah!

Eh eh eh di pala ti ti lan labi mi ʒini m make sure in ka tab lan niŋ lala mistake n zaŋ party ŋɔ zaŋ chaŋ ti niŋ ninvuɣu so ŋun yan disrespect party ŋɔ so bi niriba yina ti bɔri presidential candidates maa we've got to be careful yan chaŋ dihiri liɣiri ka vote niriba ŋɔ ŋuna it won't work for us ti bɔrila humble people. Ninvuɣu so ŋun yɛn kana nti respect party maa nima Okay. n tum tuma viɛnyɛlinga ka Chief. Ghanaians nyɛ kaman o niŋ humble. Chief ni kana ni maa ni but chaɣi ti lihi Ashanti region. Yeah. Ashanti region ti ni be tingbani ŋɔ puuni yi party nima ayi ŋɔ lɛm mini wɔbigu ti zaa ha mi ti sokam zaa ha ni taɣi tiri region shɛli ni bi strong hold. A yi lihi eh, eh, NDC Volta Region nyɛla bɛ stronghold. Ti ʒiya saha shɛli ŋɔ, bɛ mali absolute control of Volta Region. Ashanti Region, ka yi boondi li wɔbigu paatinima ni stronghold. Ashanti Region ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ, yi luusila seat 1117 to the main opposition. What is actually the problem? A ni ku yɛli yɛtɔɣa shɛŋa ŋɔ maa zaaha, dini n-nyɛ problem maa bee shɛli na benimi ka ti bi mi li? There is nothing else, dini n-ku bala, there is a referendum on Akufo-Addo and his government, no style of leadership.

Several reasons daa che ka bɛ na ti vooti. They feel that party maa bi gbibi ba viɛnyɛliŋga. They feel that ninvuɣ shɛba ban di wahala ti party maa region maa puuni maa bɛ bi nya anfaani shɛli. They also maa mi the the cent the nerve centre of business in Ghana Kumasi n-nyɛ li ka bɛ nyɛ business people ka economy maa ka di bi run-iri properly in their view. So these factors ŋɔ zaaha n kana ti pahi the office bee Danquah Institute it's all nonsense it's nonsensical di ka gbunni ŋun lee ku nyɛ gabi halli ka bi ku yan zaŋ ti party ŋɔ full party n chaŋ ŋun yiŋ bee office n ti niŋdi activist ni bi yan collate la results ni Danquah Institute ni a bɔri liɣiri ni shee ka a chaŋ number 16 so we've given out the party to the government ka government maa mi niŋdi di yubu Mm. Eh, to di zuɣu lala analysis maa di bɛni pam until ka ti chɛ yɛtɔɣa irin eye service eh, in, in bɔ n ama biɛɣu ayi nee so kam bɔrila liɣiri of course so kam bɔri liɣiri amaa ka ka liɣiri ndi nyɛ dunia zaaha Mm. ni ʒɛwa ma ma na ʒin mali liɣiri n life puuni but I've been living a very good life Mhm. a baŋ lala Mm. I live a very good life naawuni ni tima shɛli maa n paɣi naawuni yɛmaŋli maa yi zani n yɛn yɛlli mi because man ka kore man na ʒin bɔri eh, binshɛɣu din pam bini maa n bi bɔrili Mm. Doli zuɣu di simsi ni ti paati nim maa ka bi che yɛtɔɣa shɛŋa ka sokam zaaha yɛri ya maŋli ti paati ŋɔ puuni. Wallahi dini yɛn che ka nyama we need people like Stephen Kweku, DJ Darocha, Odoi Sykes, RI Alasan, Alhaji Salifu COP bi types ka ti bɔri paati ŋɔ puuni. Bani lan kani ka paati maa gbarigi maa all the elders of the party they are like women now. Yes, so that the president can do what he wants. It doesn't work like that. Akufo-Addo ti party ŋɔ n elevate o ka o ti be position shɛli ni o ni be maa and therefore he has to respect the party. Okay. Chɛ ka n yɛli a yɛtɔɣa shɛli. Mm.
What stops Akufo-Addo from saying that one year to the elections ka o di boli dɔɣi kana ti yɛl o, look, n di feel ya ni kaman election ŋɔ maa n strategy nyɛmi m bɔri ni nyin take over as president Mm. and therefore I will resign. Mhm. Ka yɛli ni kaman n ka alaafee. Mm. A ni tɛhiri ni ti naan kudi elections ŋɔ. Ok.
Ok.
Ok. If you ask it, ka a gbib party maa hali nti leei lame duck president. Lame duck. Silimiinsi yɛli ni lame duck. President so ŋun beni ka lan ka power ka ka ka authority ka a gbibili hali nti leei lame duck. Doctor Bawumia ni daa yɛri yɛtɔɣ shɛŋa ŋɔ maa zaa ha, o di daa leei president, o daa yɛn implement la lala policies maa. Di time maa di naan galvanise Ghanaians. Di saha one year to elections When yet election maybe tin daa ku kpe 2024 ŋɔ puuni early 2024 maybe January February March ka a di yina ti yɛli yaa doc kam ka o kana ka a yɛli o tɔ man gba ni yɛn niŋ shɛm sɔŋ a m-bɔŋɔ ni a handla government maa taa Ka a zaŋ wain yiya ŋɔ maa a aidiya shɛŋa zaa a ni mali maa n-zaŋ aidiya maa m-pɛshigi li ka ti nya Naawuni ni yɛn tum o tuma shɛm. O ʒimi gbibi bini ŋɔ hali n-ti kana transitional team ni n-ti make statements. O ʒimi gbibi li hali.